Am y tro cyntaf erioed, mae lesbian pop culture yn y mainstream. Ni'n obsessed, chi'n obsessed, a ni moyn siarad amdano fe. Ydyn. Ond ni'n hoffi siarad am straight stuff hefyd, pob mouth stuff really. Um, felly, dewch gyda ni. Croeso i...
Pob Look Babe! Jyst uh, rhywbeth bach ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle ychydig bach o iaith gref rhagu yn dda um, yn y podlediad yma, siwr o fod achos o Cat Morris. Soz.
Helo. Helo. Croeso'r nôl.
Croeso'r nôl.
Ni wedi bod bant am bythefnos. Wel, ni.

Na, oh.
dal ddim yn YouTube. Um, lot o gaws. Yeah. Mor ffynnu, rai.
O'n i'n meddwl, ni'n mynd i fod yn sgio, a o'n i mor lwcus ar tywydd. O'n i'n meddwl, sgio pretty much 9 to 5 bob dydd. Fel full-time job.
Cinio, fel full-time job. Yeah. O'n i'n meddwl, Fi'n mynd i ddod nôl, like, skinny queen. Hilarious. Um, na gyd nes i wneud oedd bwyta cars, so na. Opposite.
na, fos e.
Ie. Oh, um, ond... Ideal. Wertha, 100%.
Oh, delicious. Um, a oedd e'n gorgeous. Fa, nes ti cwmpo lot, neu se oedd yr actual sgio? Ti'n good? Na. Oh. Nes i actually ddim...
Nes i cwmpo llai na unrhyw un arall. Do fe? Do.
Came back Falle to me. Falle chos ti'n fwy fel risk Dim risk averse i'n arall. I wouldn't say so. Really?
Na, off, off piste, woo! Wow, ys yeah. lawr fel black slopes neu'n rhywbeth?
On the first day.
Na! Yeah, I know, a mam fi fel... Wow. Uh, oh, Catrin.
oh, Catrin, paid. da iawn. Yeah. Oh my god, proud. Oh, ni am quite proud.
Da iawn. Yeah, fi'n meddwl oedd... Fi'n meddwl oedd Rach a probably lleill to a degree, ond reit mwy na neb yn probably yn eitha relieved bod fi'n okay, cofio sut mae'n yeah, neud.
Yeah, yeah. yeah. yeah.
So, yeah, because, you know, you don't want to be the one person sy'n fel slow up pawb lawr. Na, bydde fe wedi dal hi'n ôl. Yeah. Bydde fe wedi dal hi'n ôl. Oh, amazing. Ond na, gred. Beth wyt ti wedi bod yn neud yn fy absenoldeb? Oh, gweithio.
Dim byd okay. exciting yn anffodus. Um, Dwi'n hwnna ddim yn wir. Be? Mae dy ti housemate newydd. housemate gorau yn y byd, ond i bai Sam, obs. Um, a he's dyn dwad. Ie, mae Rosie a Gath officially gyda ni. Hey! A mae hi mor Cute. Mae hi'n adorable. Mae hi'n lush. Mae hi'n gadw i fi creidlo hi fel babi, which is all I want. A just okay. rhoi suses i hi. Obviously, am fel limited time, wedyn fi angen rhoi lawr. Ond mae hi hefyd gyda, um, fi'n dechrau dysgu be mae hi'n neud, fel be yw routine hi. Yeah. So, achos fi'n codi am gwaith am chwech y bore, mm. nawr mae hi'n gwybod routine fi. So bore 'ma, o'n i fel, ok, fi'n gweithio adre, I can have a little bit of a lie in. Na, na, 6am sharp, mae Rosie yn iste ar chest fi, yn edrych arno fi, fel, i fod fel, feed me, you bitch. So, ie, so nawr fi fel, this is my life. But I wouldn't change it.
Mae hi'n cute. Ti'n dweud y gair breakfast i hi, fel, breakfast? A mae hi'n mynd, ww! Wel, mae hi bron yn fel imitator. And, yeah, she's cute. Ydy cathod yn gallu deall geiriau yn yr un ffordd y mae cwn yn? Ie, I don't know. ydyn, ie.
So fel, mae hi'n gwybod beth yw breakfast, mae'n gwybod beth yw dreamies, mae'n gwybod beth yw outside, a pethau fel yna. Achos mae hi'n um, outdoor cat, ond yn amlwg mae hi wedi dod i ni o tu all, mae rhaid i- mae rhaid i ni fel cla- acclimatisio hi'r ti. Yeah. So mae hwnna'n cymryd tua pethefnos, tair wythnos. So, dyn ni ar yr ail wythnos, so gobeithio erbyn diwedd yr wythnos, she can be free. Ond mi'n cadw tria dianc. Oh.
Yeah. Less so, than ideal.
O'n ni fel saith o gloch o bore the other day yn chaso hi rownd y gardd yn trio cael hi nôl mewn. A nath cath ar Neil. Ti'n bod Neil? Fi di sôn am Neil. Na, so, pan fi'n gwybod pwy yw Neil.
Mae yna pimp cath.
Cath o'r enw Neil?
Wel, ni ddim yn gwybod enw go iawn e. Oh. Mae yna pum cat sy'n yn byw rhywle yn y neighbourhood, a maen nhw right. just yn ymweld â ni. Yeah. so ni gael nhw mewn, obviously. So, ond ni di gorfod enwi nhw, chos mae'n gorfod ohonyn nhw. So Neil, mae'n fel, mae, he loves us. Mae'n o leia unwaith y diwrnod oedd e arfer dod draw, just have a three hour nap a wedyn gadael. O'n i'n meddwl bod da chi gath ar un pwynt, cos yeah. oedd cath wastad ar Instagram ti. Na, fel...
that's Neil.
Oh, Okay, yeah.
Helo Neil. Ond nath Neil trio dod mewn pan nath Rosie trio diang, so oedd Rosie'n hiso, and it was a whole kerfuffle, o'n i ddim gwybod be i wneud, oh. oedd Sam yn cysgu. But I got her in. She didn't like it, but I got her in. Oh, da iawn. So yeah, fi'n fi hapus i gael furry friend yn y tŷ. Mae hi yn cute. Un bach llwyd yn dyfa. Wel, oh, na. gwyn gyda bits o llwyd, ie. Yeah.
Okay.
Bron.
Salt and pepper.
Salt and peps.
Mm. Yeah, mae hi'n old lady, actually. Yeah, mae hi'n... Wel, i ddim yn siŵr exactly beth yw oedran hi, but we're thinking like 8 or 9. Oh. Yeah.
Yn ei hoed a'i hamser. Ydy, ydy wir. She needs to be in...
She is in her retirement home nawr. Nice. Era. Fel So o'n i'n meddwl bod hi'n fach, ond mae hi'n mwy fel Gillian Anderson well, kind of stage of life. Ie, yeah. nice. ond mae hi'n actually, mae hi'n weddol fach, mae hi'n just gyda loads o fluff. Fel os ti'n fel, mynd fel hwn i hi. Ie. Yeah.
Fluff, hanner ohono fe. Mae fel sponge yn mynd lawr. Mae fel cymryd yr impact.
Ie. Yeah. Dim mae hi'n gorgeous. Yeah. Dwi'n be aros wedi digwydd as i ti fod i ffwrdd? Na. Y Grammys.
Gwyth.
Oh, ie.
Yeah. Nes ti wylio fel, neu just clips ar socials? Nes i just gweld clips ar socials. Yeah. Taylor Swift, having the best damn time. Mae hi wastad yn.
Fel, mae hi methu dawnsio, first of all. Nag yw. Nes i fynd i'r Euros to. Yeah, heavily choreographed. Yeah, o, dyw hi methu.
Na, dyw hi methu. Fel, natural rhythm. Sydd yn ffynnu, achos obviously Y mae hi, obviously, yn yeah. gerddorol. Ond it speaks to me, fi'n uniaethu gyda yeah, hwnna. same. Ond be o'n i'n caru amdano fe yw, she was pretty much one of the only ones oedd yn just yn dawnsio i bop peth a yeah. canu along. Oedd e fel, have a great time, guys, you're at the Grammys. Mae rai ohonyn nhw fel rhy cool. Yeah. Ond oedd Beyoncé, not that I'm putting shade on Beyoncé, nath i ddim ond cyrraedd tan fel just cyn i award i cael ei gyhoeddi. Na. Do, nath i sneak o mewn i cael just cyn nath nhw gyhoeddi'r country album.

Dyna beth ti'n dweud sy'n fwyaf... A be am BAFTA Cymru? Fi ddim wedi bod.
Na fi.
so there we go. O, fel ni'n bersonol fel, fel Cat a Catrin. I mean, mae'n meddwl ti jyst yn meddwl fel us lay people. Mae'n meddwl, surely there's like... You oh, know. Oh, yeah, sure, ond... Ond, ond i ni yn bersonol.
I fi'n bersonol.
Cos fi'n cofio meddwl, oh, big day, graddio, cool, yeah. Yeah. Walk up.
A wedyn, mae'n exciting am y pedwar munud cyntaf pan mae pobl fel, ww, maen nhw'n cyhoeddi enw rhywun, a mae yeah, pobl, ww. ti'n mynd ar y stage.
Ond maen fel mil ohonoch chi, so... yeah, wedyn mae'n boring.
Erbyn ti'n cyrraedd lawr yr alphabet, yeah. mae'n fi'n, ti'n modd, Herbert, mae'n eitha agos at y top, yeah. oedd y dal yn really boring. O'n i, ie, yeah, ti'n...
Wel, Ti gwybod be, mae graddio, o'n i, oh, dda bach yn annoying i fi, achos nes i wneud cwrs hanner a hanner, drama a busnes, ond am rhyw reswm, o'n i meth, o'n i ddim yn caniatau ni graddio gyda pobl drama neu'r pobl busnes, o rhaid i fi graddio gyda pawb bod ar hanner a hanner cwrs. So o'n i'n eistedd drws i pobl yn wneud fel Saesneg a criminology. A ti'n mynd nabod nhw gwybod? Dim yn nabod unrhyw oh. un yn ceremony fi. I know, so... Mae'n rubbish! So ge- ges i ddim lluniau gyda ffrind... Wel, Lucas, oedd ffrind o fi ar y cwrs drama yn graddio'r bore yna, so we were Reit. all in gowns at the same time, so ges i lluniau elsewhere gyda nhw. Ond o gwmpas yr actual ceremony, na, oedd ne, o'n i ddim yn nabod neb. Mae hwnna'n bizarre. O'n i'n Ydi. gwybod bod ti wedi gwneud busnes. Yeah, big mistake. Achos oh. nes i fe yn y, tr- yn y flwyddyn gyntaf, and then realise, like, I, why have I chosen to do this? I feel like I've got zero creativity. So when es i'r cwrs drama, and then I was like, well, let's keep half and half, cos fi'n gallu neud rhai modules business that would be useful, and not just do a full drama course. Yeah. Twa?
Dyna ti.
Yeah. Tan cwbl o fisoedd yn ôl, o'n i'n meddwl bod ti just i neud Ffrangeg. Well, I did, to I be fair.
yeah. It was so a rocky road. Dysgu rhywbeth newydd bob tro. Ond a lot yn digwydd yn y tair yeah. blynedd yna, ond, yeah. Yeah. Oh, nice i cael ti nôl. Diolch.
Dim problem.
Wthnos diwetha, gathen ni rhywbeth o'r enw Lunch and Learn yn gwaith. Ww. So basically, maen nhw'n fel dod â pobl mewn o'r outside, a maen fel, maen nhw'n dysgu ni am pethau. O. Just am ddim, a ni'n cael bwyd a pethau, which is lovely. Hyfryd. So gathen ni nutritionist wthnos diwetha, I know, oedd e'n amazing. Oh, so dim byd i wneud gyda swydd ti? Na, na, dim byd i wneud, mam, mae beth yn, so unwaith gathen nhw um, wild swimming pobl yn dod mewn, oh, um, dawn stalkers. Ie, ie, ie. Ie, nhw, a nath nhw dod ar ice bath gyda nhw. O'n i ddim yn am hwnna, so nes i ddim wneud. Oedd pobl wneud e?
Do, do. Dim ond fel cwpl. Catch and race nath i wneud e.

Diddorol achos nath e, yn gynt of all, dim ond un dyn allan o'r swyddfa nath sign o lan i wneud e, it was all women. Funny. A, ond hefyd, oedd e fel, di dweud, which I was like, yes, galle fe rhoi'r, um, os oedd e eisiau gwneud fel experiment ar rhywun, mm. os oedd e'n dyn yn gwneud yr experiment, galle fe rhoi, um, whatever, like a nutritional advice i pimp, dynion, pimp o ddynion, and pretty much it's a controlled environment. the results the results and you can pretty much trust it. Ond mae'n really anodd i wneud yr un experiment gyda menywod achos o cycles. Bydd rhaid mm. i'r menywod i gyd mm. fod ar yr un cycle gyda'r un fath o symptomau. Yeah, all of this stuff. So mae dyna pan mae'n dweud fel, os ydych chi'n fenyw, it's not a one size fits all advice. Mae rhaid i chi gwybod loads fwy o gwybodaeth o gwmpas y cycle i gallu ffigur o mas. Yeah. Be sy'n, yeah.
Mae hwnna'n fascinating.
Ydy, mae fe, ac ni fel, jo, a lot of it makes sense. So nawr, um, un o'r tips nath roi fi, achos fi'n, I'm a sucker for a renny.
What? What do you mean, but be, just in general? Well, as in, fel, acid reflux, my god. Oh, I'm iawn.
burping.
like crazy. Yn enwedig... Fi'n gwybod, fi sy'n edito'r audio. It's rank! I know, I don't know how I drink zero fizzy drinks. Fi'n mynd, oh!
Oh. Nes i, cad, nes i cadw bit mewn, nes roi ar socials ni. Nes i dynnu y mas o'r audio. Do fe, ond nes i cadw mewn. I have no shame. Listen, we're all humans. Nes di ddweud, tyna hwnna mas. A mi nes i. O, do fe? Ie. Ond nes i roi fy mewn ar y social clip. Fi'n gwybod. Oh, well.
um, clearly I lost all shame by the time I was editing. I was like, fuck yeah, I can't be arsed. Um, ond yeah, so fi fel arfer yn cymryd Rennies am hwn, yeah, so Okay. top, top advice.
A nath e ddweud, well no, because that actually just dampens down your stomach acid, whereas what you want is to refill your stomach acid. Oh. Achos basically mae y lid sydd yn stopio stomach acid from mynd lan y yeah. gwddf, mae hwnna pan, ma, pan oes dim digon o acid, mae fe'n fwy tebygol o agor. Whereas if you've got more acid, it's more likely to close. Okay. So mae'n rhaid fi ail llenwi'r acid. So I've been taking apple cider vinegar. Oh, nice.
It's very, it's strong.
Ie. Mae fy llosg i.
Be, jyst ben ei hun?
Fi'n mixo fe gyda squash. Fi wedi cael fel y raw stuff, which has got something called mother in it, which is basically fel... Mother? ...dyna be maen nhw'n galw e. Mae basically jyst yn fel all the like good, because it's raw organic, fel jyst... Ok. ...mae'r bits o'r afal a stuff shit yna fe. Ie.
Ond ie, yeah, mae'n really good. I think you should try it. Falle i ddod â shot o apple cider vinegar oh. i ni ddechrau'r pod tro nesa. Ie, yeah, falle. Fi'n dweud bod fi'n mynd i trio dim wythnos dim wythnos hyn yn hectic. Yeah. Ond wythnos nesa,
trio back on it since Wednesday. Yeah, yeah, just fi angen symud mwy. Sefyll Ti'n gwbod? mwy.
Ti'n mynd nôl i pryd mae pêl droed nesa? Ni, fi wedi bod yn chwarae pêl droed, Ie. ond ni, ni wedi bod yn oes cwpl o wythnosau, ond fi wedi Ti- gofyn mis y cwpl. Bys y ti'n fel mynd i'r gym, like, does that interest you neu na? Bys ti'n well gen ti neu fel group sports neu... Yeah, definitely fel team sports. Yeah. Chos ti'n such a social butterfly. Ydw. Ti yn am y social, fi'n meddwl. Mainly, yeah.
Falle, Yeah.
dyna'r issue.
yeah.
Mini football. Chi'n mynd yn fel paint ar ôl, neu na? Fi'n trio bob tro.
Fi'n mynd, fi'n mynd, guys, cheeky half. Oh! fi fel, dyna rôl fi, really. Yw trio cael pobl i, ie. Yeah. Ie, yeah, maen nhw wedi nominate fi'n social sack. Mae hwnna'n neud sens. Mae fel fi yw'r fel Queen of the Party Planning Committee. Ie. Yeah.
Fi wedi literally ennill gwabrau yn gwaith am party planning fi. Do fe? Do. Fi'n mwy fel, Ti'n gwybod beth oedd rhywun, rhywun sydd ddim yn gweithio gyda fi, so dyn nhw ddim yn gwybod. Rhywun arall fi dod yn y flan yn personality hire.
You do bring. Ond o'n i kind of fel, well, fi'n gwybod, right, fi, na fi'n ffynnu, fi'n gwybod bod fi'n da ar job fi. Fi'n na, fi'n ei good job ar, ar job fi, that's fine. Ond fi ddim yn meddwl bod that bad. Ti angen cael cwpl o bobl oh, sydd yn... Oed, gos, a screw Good energy.
Yeah. Screw loose. Ond I suppose mae hwnna'n rhywbeth dda i roi ar CV fel I was the personality hire. I don't know os mae fe, cos maen nhw fel... Wel, cos mae gen ti'r qualifications ar popeth all i back of a lan, just fel the main thing is personality. Ie, yeah, ti'n bo? Ie. Yeah.
So, Sa'n gwybod pa fath o hire bys y fi.
Ti'n organised iawn. Ie, yeah, ond mae hwnna bach o fel neuro-spiciness, achos mae e mwy fel, I can't, fi methu sef ymlaen i tasg all tan bod fi'n gorffen tasg, so dyna pam mae fi, I just get shit done. A wedyn oh, fi'n burn o'r hyn mas. Opposites. This is, yeah. Ond dyma... Falle dyna sy'n gweithio.
Yes.
Croeso, guys.
Sorry, just eisiau mynd yn un o'r i'r Grammys yn gyflym. Okay. Nes ti weld gwisg? Nes i wneud Instagram post am hwn? Y ti?
Na, Na. un Chapel Roan. O oh, ie. Yeah. Hi wedi gwisgo oh, fel Rala Rudins. Ydy hi'n gwybod am Rala Rudins? Wel, na. O, falle dylsyn ni A ddysgu hi am ran o'r wedyn, slide into the DMs. Fi wedi gweld loads o memes o, o, o gwisg hi ddo, oedd loads o pobl yn dweud oedd hi'n edrych fel... Oh, oh my god, nos yna un. O, oh, um, ti'n cofio yn Santa Claus neu rhywbeth, oedd yna elf nath wneud y, y siocled poeth?

seremoni wobroio cyn bo hir ar gyfer rhywbeth. Yeah. A fysa ti eisiau edrych yn fel Crazy. outfit iconic neu yeah. just yn fit?
Mae'n dibynnu ar star power fi. Os, os, os o'n i'n huge... Yeah. Yeah, out there, iconic. Really? Os Fel Gaga, Chapel Roan. Yeah, yeah.
Like, you can get away with it. Yeah. Os o'n i just yn fel Taylor Swift. You just do the sexy with the tea. Ti'n bo? Oh, ia.
Ia, fi'n... Oh, be beth sy'n ni'n gwisgo? Fi'n meddwl beth sy'n ni'n trio wneud fel, like, really good suit. I knew you were good at cywod.
Suit. Ie, yeah, ond o'r un lliw. Think like

yeah, fi'n meddwl bys ni yn. Ti'n meddwl be? Sorry, mynd ni off y Grammys eto. Ond fi wedi bod yn cael dilema ar hyn o bryd. Oh, okay. It's not a crazy fel serious one. Yeah. Ond mae braw bach fi'n priodi mis mai. Yeah. Fi angen penderfynu beth i wisgo ar gyfer i briodas. O, ti dal ddim yn gwybod be i wisgo. Oes, ydyn nhw wedi rhoi fel colour palette i ti? Na, fi'n kind of vaguely gwybod beth yw e. Okay. Ond dim ond, dim rhaid fi styco. Dim, na, dim ot. Na. Ond Mae kind of lliwiau bys ni falle'n gwisgo anyway. Ie, yeah, cool. So, so ti'n gallu ail ddod oedd a gwisgo fe stuff? It's not like a one-off? Na, probably. Okay.
Byddwn ni yn gallu. Ond fi fel... Ie, yeah, byddwn ni yn gallu. Ond fi just... Fi'n mynd gwybod beth yw e sydd yn hala fi feddwl mwy am hwn na fi wedi ar gyfer unrhyw beth arall. Fi'n meddwl achos Fe yw'r cyntaf mas teulu ni i briodi. Mm. Mae'r lluniau yma'n mynd i fod lan. Fi'n teimlo'n rili really fel, huh, beth fi'n mynd i wisgo? Ydw i'n mynd i wisgo... Cys ydw i'n mynd i wisgo rhywbeth mwy feminine? Ydw i'n mynd i lun o mwy mewn i fel... Fi'n meddwl beth bynnag sy'n gyffordd beth sy'n wisgo.
I, os mae'n helpu, um, chwar fi, yn um, priodas brawd fi, yeah. so gyntaf fi briodi o'r teulu, yr yeah. unig priodas o dad di mynd i, yeah.
um, oedd chwarae yng nghyfraith i wedi dweud, ti'n bo, um, dyma'r palette mae'r bridesmaids a'r bridal party yn gwisgo, bla bla bla. Nath i ddim dweud, you know, you have to wear it, ond it's common courtesy gyda'r lluniau bod ni'n, you know, that we sort of gwisgo yeah. o fewn palette weddol agos, yeah. ond OK, so nath ni, t'mod, nath ni gwisgo fel, nes i gwisgo soft pink, o dad mewn fel navy blue, oedd yeah. mam yn gwisgo fel soft florals, bla bla bla. Chwaer, nice. neon green. That's ever. Neon green in 2016, fel 2015. A'r llun, mae'r llun ohonyn ni hefyd. Not only is she neon green, her ex is also in it. So fi di, o fi di gallu photoshopo fe mas. Oh, okay. So it's okay, we've got a good picture without... Well, it doesn't matter now, chos mae'r brawd yna'n cael divorce. so mae'n llun mynd o lawr anyway. Yeah, yeah. Okay. Ond, um, yeah, neon green. oh my gosh. Funny. Wel, no, dyna'r peth. Fi'n mynd gwybod, fi kind of di bod yn siarad gyda mam yn fel, okay, well, I guess byddwn ni'n kind of

go iawn wedi, ti'n dwi e ddim fel just fel pobl yn cymryd lluniau ar iPhones, bydd ffotograffer yn cymryd lluniau chi. Ie, ie, ie, ie. Ie. Ie. Oh, so, fi'n, ar y funud, fi wedi gweld kind of jumpsuity thing, ond mae'n mae mwy fel, mae'n really llac, so mae'n edrych mwy fel ffroc, bydde nice.
ti ddim yn gwybod bod e'n yeah. yn, yn, oh, nes i wneud rhywbeth tebyg, actually, ie. Yeah. kind of leaning towards hwnna ar hyn o bryd. A mae hwnna'n fwy cyfforddus hefyd, os ti eisiau gwneud suit neu ffroc, o leia fel, mae hwnna'n in between. A peth yw... Ond yr unig peth yeah. yw ti bach. A fi'n gwybod.
Fi'n gwybod.
Yn wedig os mae'r mae strap situation yn no bra situation, wedyn you are titties out there pan ti'n mynd i ti bach. Good point. Rhywbeth i ystyried. Ydy. Mae'n mae'n ffynnu achos mae pobl yn gweithio fi, be bynnag ti'n mwy cyfforddus yn ddo, os ti'n mwy cyfforddus mewn sut, fi fel, fi ddim, fi'n ffain... cyfforddus yn pyjamas fi, fod yn honest, ond that's not an option. Ond fi'n ffain yn gwisgo ffroc hefyd, yeah, fi ddim yn, fi yeah. ddim yn teim... Anti, na. I think just because I like a suit, mae pobl yn meddwl, that's like, Gyd ti'n gwisgo. Bo fi'n kind of fel, oh gosh, druan, mae'n goffa gwisgo ffroc. Yeah, na, fi'n na. fi ffain gwisgo ffroc. Yeah, yeah. Ond, ie, yeah, mwy masg. Ond, I don't know, mae'n rhywbeth i feddwl amdano. Yeah. Falle gysdi helpu fi. Just, mae yna styles chi'n lico'n fwy na gerys. Yeah. Mae yna fel, yeah, it's the same principle. Hyd yn oed gyda fel

Wyt ti, sut, sut fysa ti'n, os ti'n neud fideo yna ar gyfer Rage? Oh my god, falle nai, achos, so, unrhyw un sydd ddim wedi gweld e, yr emergency contact thing yma, so mae rhywun yn dweud, yeah, and they're my emergency contact, a mae'n fideo o'r person yma, si, sef, ti'n modd, emergency contact nhw, yn neud rhywbeth really stupid, neu'n really fel, oh my gosh, dyma'r person sydd yn charge os oes rhywbeth, yeah, os oes yeah, argyfwng yeah, yn digwydd. Yeah. So, yeah, un peth, right, and I will say at the top, mae Rachel yn really glyfar. mae hi'n really glyfar. A mae hi'n... Dwi really ddim yn eto i, really. No, mae hi, a mae'n super, mae'n really fel... Obviously, like, love her for so many reasons, ond mae hi'n really ddefnyddiol hefyd. Mae hi'n mae gallu gwneud lot o bethau, mae hi'n really dda ar fel gofalu ar ôl pobl mewn lot o wahanol ffyrdd. Mae hi'n nyrs, yeah. mae hi'n really handy gael rownd. Mae hi'n chef. Mae hi'n hi sporty gal.
Mae hi'n sporty gal.
She's got, she's got a lot going for her, does right? Yeah. Ond my god, weithiau, what on earth? Dwrnod y blaen, o'n i yn y gegin, right? Mae gen i oven gloves, standard double oven gloves, ti'n oh, gwybod? Yeah. So maen nhw'n ynghlwm yn y canol. Standard double oven gloves, oh crachach. Wel na, Well, I don't know why that sounded really middle class. Ond maen nhw'n rhai, mae rhai fi esbonio, gyda da, dwy law ar bob pen, um, wel, un llaw ar bob pen, whatever. Um, a mae yna le ar gyfer y bawd a oh, lle okay. ar gyfer gweddill y llaw. Cool. So mae fel kind of fel mittens, ond maen nhw ynghlwm yn y camera. Mewn un, ie. Yeah.
Mewn un, yeah. to paint a picture. Ie. Yeah. Dwrnod y blaen, oedd Rach, obviously, yn coginio yn y gegin. a Oedd hi'n... O'n i fel, oh my god, mae... oedd hi'n tynnu rhywbeth mas o ffwrn, o'n i fel, bloody hell, she's making hard work of that, be mae hi'n neud? A ti, oh my, was, oh god, it's because you've got right-handed oven gloves. Is he, what? Gwyd mae hi'n llaw chwith, is he, what? Is he, it's because you've got, ah, yeah, it's because you've got right-handed oven gloves and I'm left-handed. Is he, what are you on about? It's a double oven glove. Oedd hi just yn gwisgo nhw upside down. So oedd ba- bodia hi ddim yn mynd mewn iddyn nhw. A oedd hi fel, yeah, cos mae'n right handed. So oedd hi, oedd y bus bawd fan hyn. Oedd bus bawd yn hongian lawr o dan y llaw. So, oedd hi wedi gwneud real gwaith caled o Love and Glows yma. O'n i fel... O, mae hwnna'n O'n i fel- really endearing, though. Oedd o, babe.
Mae hi, Hwnna mor mae hi yn cute. gallu. Oedd hi just yn cael really fel dumb moment. Yeah, yeah, yeah.
So be, na, fi, like, I would trust Sam 100%. Wel, mainly achos fel, mae hi gorfod, mae hi'n, ti'n edrych ar ôl dad hi'n really mm -hmm. dda, a like, there is nothing. Yr unig peth yw, mae hi'n bach yn clumsy, ond fi hefyd yn clumsy. Yeah. Yn wedig fel pan ni ar periods ni, a weithiau pan ni'n sinco lan, which is, we're not anymore, ond don't know why I gave that information. ond pan ni'n sinco lan, mae double clumsiness yn, oh. yn real. Yeah. Like, crazy, fel, I'll get up off the sofa and suddenly I'm face plant, fel, Ie. Oh my God. Ond but I would trust her with my life. Oes gen ti enghraifft penodol i, i Sam, neu? Um, na, genuinely, does gen i dim byd bys e fel yn rhoi not an emergency contact vibe. In which case, gael rhoi yn arall am yeah, rage. Yeah. Wythnos diwethaf, aethon ni sgio. Ac ie.
Yeah.
A As previously mentioned, mae Rach wedi wneud ski season. Mm -hmm. Mae yn, yn coginio yn yr Alpau. Mae hi'n gallu sgio yn dda. Mae hi'n gwybod beth mae hi'n neud. Yeah.
A chairlift should not be a challenge. Mae fe ddo.
Ddim y bit yma. Pa, pa Gwrando un? Pa bit? Pa fath o chairlift, sorry, gyntaf? Cos mae yna gwahanol Wel... Is it the standard sy'n edrych fel set? Ie, mae'n edrych fel manc. Ie, ok, cool, gyda'r...
Ie, cool. A ma'r barn dod lawr, ond... Ok, cos o'n i'n meddwl ti'n mynd i ddweud yr crazy ones lle ti fel angen rhoi fe o dan y coesau and all those things, ond na, na, na, ok. Na, na, na, ond hefyd, dyle reina eto ddim fod yn her, ond cyn i ni hyd yn oed cyrraedd y bit ble ti'n eistedd lawr, wnaethon ni Oedd hwn sawl diwrnod mewn yr wythnos hefyd. Nath... Ni'n sefyll tu ôl i Rach yn y cyw. A ti'n gorfod rhoi ski pass ti. Mae jyst yn... Ti'n oh, cadw yeah. yn dy boced di, yeah, mae'n blipo. Yeah. A ti'n mynd trwy turnstile thing yma. Yeah. A wedyn, nath Rach, a fi genuinely ddim yn gwybod sut nath i wneud hwn. Nath Rich cael un coes drosto fe a gadael un coes ar ôl. Gyda skis arno. So wedyn... A turnstile?
Ie. Yeah. So...
So oedd hi di'n... Literally, ddim yn even gwybod sut nath i wneud e. Symud un coes mewn, stop o. Stop o, cael un coes, gadael un coes. Nath hi fel split o coes e hi, gadael un coes ar ôl. A oedd hi fel,

A wedyn, oedd i angen cael y sgi arall off. A ti'n gwybod beth? Ie. Yeah.
Nes i just trio helpu. Nes i ddim hyd yn oed cymryd ffôn fi allan i wneud fideo hefyd, cos yna lot o fel angry French people tu ôl i fel pwy yw'r idiot size yma sy'n methu wneud y thing. Dwi fi ddim yn idiot. Mae yn sais. Sa'n gwybod pa un sy'n gwy.
no, we, we, we, we can forgive her both. Ond um, o'n i fel, oh, fi methu tynnu fideo ni, pobl yn mynd yn un oed. Wedyn, a couple of days later, nath hi sgio mewn i fi, wel, nath, we were kind of on a standstill, ond nath hi reverse o, knock fi dros, ond mae'n gweud bod hi ddim wedi gwneud ar bwth pas. Gan i weld. Um, a yn lle helpu fi lan, oedd hwn ar Black Slope, by the way, ar ochr Black Slope, so oedd yn eitha serth. Um, yn lle helpu fi lan, nath hi just gwneud fideo. Ah. So nawr, yr un tro, wel, okay, nes i cwmpa dwy waith yn yr wythnos, oedd un o'n nhw, o'n i ar fel mogul thing,

Ie, falle, actually. Cos ti angen fel neud yr whole on the side. Ie, yeah, fel rejig o.
Ond na, oedd e'n ffain. Ond ie, yeah, so dyna emergency contacts fi. O da, mm.
wel, mm. falle roi fi'n lawr fel backup, rhag ofyn. Ie, ie, ie, ie. Newid yn ôl i fel yeah. mam.
Achos fi'n byw bywyd fi ar TikTok, mae'n ail trend hefyd, fi wedi gweld. Pa un? Um,

Fi'n gallu meddwl am cwpl fi ddim eisiau dweud. Really?
Yeah. Ti'n meddwl, ti meddwl mae sexuality yn un ohon nhw? Yeah.
Really? Yeah. Probably. Wel, I mean, oedd e'n... Fi'n lwcus, oedd e'n lot llai traumatic i fi na mae fe'n gallu bod i lot o bobl. Ie, ie, gwrs.
Ond relatif i bywyd ti, ti'n bo? Relatif i bywyd fi, it was, it was, a, it was a moment of drama, yeah. yeah. Just that whole discovery. Yeah, yeah. O'n i ddim yn meddwl bod fi'n hoiw. Really? Na.
O'n i ddim yn meddwl bod fi, bydda'n... O'n i fel, oh, probably am, and that was it.
Am ages o'n i fel, na. Yeah. Could, couldn't be Denial.
me. Nes ti gweld fi?
Ti wedi gweld fi nawr? Yeah. Same, same vibe. Gay.
Yeah, yeah, yeah. Gay.
Gay. Pam ti'n meddwl oedd ti ddim eisiau fel...
Fi'n meddwl, o'n i jyst yn gwybod bydde bywyd yn haws os o'n i ddim. Yeah. A o'n i'n digon fel attracted i dynion mm. i... Hmm. O'n i ddim yn fel... Fi wedi cael cwpl o boyfriends a o'n i ddim fel... Oh my god, fel... O'n on i ddim yn fel massively conflicted a ddim eisiau bod gyda nhw achos o'n nhw'n ddynion. So, at least at the time, mm. o'n i hmm. ddim yn teimlo fo hwnna o gwbl. O'n i ddim byth yn teimlo fel bod fi'n... Tymod, sa'n gwybod, dweud celwydd wrth nhw yn y dim byd. Cos I think mae pobl yn meddwl hwnna. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, living a secret.
Oh, bless him, she, yeah. she lied to him. O'n i ddim, in fact, o'n i'n ar y pryd, especially gyda boyfriend fi, o'n i gyda am spel. Yeah. O'n i'n o'n i di gweud o fe bod fi'n bai a stuff, mm. as I genuinely thought at the time. Um, a o'n i really eisiau o'n i really eisiau bod yn straight. O'n i mm. fel, bydd hwnna'n gymaint haws. Yeah. Bydd hwnna'n even though o'n i ddim yn even hollol siŵr am fel plant a stwff ar y hmm. pryd, mm. ond o'n i just fel... I think pan o'n i gyda fe, o'n i'n teimlo fel, this is my last roll of the dice to have like a normal life. Mm. Fi ddim yn rhagweld, bys o'n i eisiau mynd mas gyda'r bach gan eto ar ôl hwnna, oh, yeah. which nes i ddim. Na. Nes mynd fel cwpl o dates a stwff, ond... Oedd e just ddim few and far between and yeah. not good. So, o'n i just fel, I was willing it to... Mm. Oh my god, o'n i'r un fath. Fi, bron, falle ddim willing it, o'n i'n just, o'n i'n idealiso hwnna gymaint. O'n i'n mm. idealiso cael babi, priodi and all that. Yeah. A achos dwi e ddim yn fatha, to, y peth cyntaf ti'n meddwl am yw wel, yr unig peth o'n i wedi gweld o gwmpas fi, o gwmpas priodi a babis, all straight couples, so yeah. just ddim yn fel ideal i fi Ie. bod hwn yn gallu digwydd gyda menywod. O'n i ddim yn nabod unrhyw... Na. ...menywod Na, na, na. hoyw in real life. O'n i Na. ddim yn nabod dim un. Na. A o'n i hefyd, definitely, ddim wedi gweld unrhyw enghreifftiau Ie. o, o deuluoedd Ie, ie. gyda dwy fenyw hoyw. Na, na fi.
A wedyn o'n i wedi sort of dechrau gweld pethau ar YouTube, a mm. nes i re I really lent into the sort of YouTube lesbians kind of fel, okay, beth sy'n Rose a Rosie.
100% Yeah. Rose a Rosie. Yeah.
A
hyn doed nawr, fi dal yn dilyn nhw. Ie, yeah, a mae gen nhw'n cael, ma nhw cael babis. Mae nhw wedi cael Cute.
babis, a maen nhw'n, tymod, yn, yn deulu. Ie, yeah, fi'n meddwl dyna fel, actually, na ti'n dweud, Rose a Rose yw'r pobl i'r er cwpl lesbian gyntaf fi wedi uniaethu gyda. Achos o'n i fel, yn amlwg oedd Fern ffrind gorau fi, oedd hi wedi dod mas, yn, well, oedd hi basically cael ei ffosio mas, yn weddol right. ifanc, fel 15, I think, yn ysgol. Ond o'n i ddim yn, o'n i bron ddim yn uniaethu gyda hi, cos o'n i ddim yn teimlo'r un fath o gay. Yeah. Mae hwnna'n swnio'n weird, achos oedd hi'n mor fel, oedd hi'n gwybod bod hi'n hoyw. Ie, yeah, ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah. No bechgyn, ond o'n i dal i meddwl bod bechgyn yn attractive, mm. a o'n i ddim fel, o'n i ddim yr un fath o lesbian o ran fel, mae hi'n fwy butch, a fi'n fwy fem, etc. Yeah. O'n i just ddim yn uniaethu gyda hwnna o gwbl. A ie, yeah, so wedyn gwylio Rose a Rosie, fi'n cofio gwylio fel the first videos mm. a pethau, I was obsessed, fel yeah, obsessed. Yeah, yeah. So ie, yeah, mae'n diddorol um, y ddau hon ni wedi cael yeah. profiad tebyg gyda nhw. A mae gyda Rose a Rosie, mae un ohonyn nhw, Rosie, mhm. yn, yn bisexual. Ydy, ie. Yeah. A fi jyst yn cofio hefyd cael moment o, okay, actually, turns out, os fi'n bi, which o'n i'n gwybod bod fi, o'n i fel, Wel, neu o'n i'n meddwl, o'n i'n gwybod bod yeah. fi'n attracted i, yeah. i menwod. A o'n i fel, oh, so it turns out, mae hwnna'n opsiwn anyway. Yeah, so, yes. bod yn bai am y mas gyda. Yeah, exactly. A, a penderfynu bod gyda merch. Ond yeah. dwi e ddim just yn fel... Ar y pryd, o'n i'n meddwl, oce, okay, fi'n bai, mae gen i'r opsiwn felly mm. o fod gyda dyn. Mm. na i trio hwnna. Mm. Yeah, ond wedyn, crash, it all comes down, achos ti'n sylweddoli, mae'r gymuned gyda lot o biphobia. Loads, loads o biphobia. Loads o biphobia.
Yeah. A dyw e ddim yn deg. Na. Obviously, mae fe'n really wrong. Mae ma, mm. ma, ma, ma, fi'n teimlo really wael dros pobl bai acho, weithiau, achos mae nhw'n cael biphobia from all angles. O fewn y gymuned ei hun. O fewn y gymuned, tu hwnt i'r gymuned mm. hefyd, achos mm. mae pobl tu hwnt i'r gymuned yn dweud, o, oh, well, ti jyst yn neud amser nhw. Yeah, Ond neu... mae pobl o fewn y gymuned yn gweud, well, yeah. actually, okay, na, ti ddim yn, mm. ti'n modd, you're not really one of us. Yeah. Mae'n anodd bod, ti'n modd, pan o'n i mewn perthynas, oedd yn straight, o edrych yn straight o'r tu mm. allan, ti ddim yn you know, perceived for your queerness Na, o gwbl. Na, exactly. Mae teimlo fel... Which ar y pryd o'n i fel, mm, great. Ie, yeah, mae'n cymryd, mae cymryd i ffwrdd o fel hunaniaeth i, fi'n cofio pan o'n i'n gweld y bachgen blwyddyn diwetha, mm. o'n i'n teimlo mor detached o pwy o'n i, a mor detached o'r gymuned o'n i'n teimlo, o'n i'n rhan o am yeah. fel pum mlynedd yn blaenorol, cos o'n i'n gyda merch. Yeah. Oedd e jyst yn teimlo'n really fel brain chemistry altering i fod mewn perthynas syth. Yeah. To the point where I was like, no, no, no, this is not for me. Fel, ond mae yna pobl, ti'n bod, sydd yn, sydd yn bai, a mae hwnna yn peth, that, that is their identity, ond maen nhw dal gorfod mynd trwy'r fel shift yma o bod fel, am I still accepted if I'm with yeah. a man? Neu, neu, ti'n bod, yeah, yeah, ffordd yeah. arall round, so, yeah. Yeah, definitely.
Mae'n un, mae un ddiddorol, mae'n un really tricky, a wedyn, fi'n teimlo, wael, ti'n teimlo sut mae pobl yn dweud fel, ti wedi clywed y dywediad buy now, gay later, fel oh. buy now, pay later. Oh, Mae'n buy now, gay later. Okay, yeah. A fi fel, na, mae hwnna'n hwnna wrong, mae hwnna'n messed up, da da da.
Yeah. Yeah, here yeah. we both are. Yeah, living ever... here we are. Ond mae'n gallu ond...
fod yn esblygiad. Exactly. Ond, ond mae hwnna yn, mae'n siŵr, cael effaith ar bobl fel tu hwnt i'r gymuned sydd yn mm. edrych mewn yn gweld ti. Maen nhw'n Ie, yeah.
ac oedd e ddim yn, oedd e ddim yn fel, o'n i just yn fel deny o'r ffaith o'n i'n hoiw all, all along, o'n i genuinely just heb fod gyda bachgen ers o'n i'n ifanc, o ran yeah. profiad fi, so I just wasn't sure, fel, yeah. Tibod, a sa i'n mynd i dweud celwydd a dweud bod fi'n hoyw os dwi ddim, achos sa i chwaith eisiau fel cymryd i ffwrdd o identity pobl arall os nad ydw Na. i'n... Ie. Yeah. Ie. A mae e'n spectrum. Ydy wir. Ond mae fe, ti'n gwybod, mae Ydy, na... wel, mae popeth mewn, like, literally popeth mewn bywyd yn Ie, spectrum. ie.

Oce! Yeah.
Ydw. Pan weles i'r enw, o'n i fel, mm, ddim yn siŵr. Yeah. Ond So mae ydw. hi'n rhyddhau solo stuff hi Ie. yn fuan. Fi'n meddwl mae yna track mas i Gwenyn, actually, Valentine's Day, apt. Ww. Ond mae'r promos amdano fe yn cynnwys fel line-up of all the queer lesbian icons. No way. So mae Naomi o Muna yn y fe. Tywa, fi'n meddwl mae hi'n Ie, ie, ie, ie, ie. Sais, right? Um, Sydd yn mynd... ma- Na, a, a, a'r TikTok gay yna, sa'n gwybod enw hi. Ydy Toa mynd mas gyda René Rap, a fe made that up? O, oh, falle.
I don't know. Ond oedd hi mewn, mae hi mewn lot o'r fel cool London lesbian clips. Oh. Yeah. So fi fel, o, diddorol. Cos o'n i ddim yn, sa'n gwybod os mae Lucy yn gay. Surely. Surely. Surely. Or maybe she's, well, ma... she's afraid of really dag a lot of pobl. Wel, mae'n at least involved yn, yr, uh, yn y, y byd yna. y byd yna. Ti'n gwybod pan ti'n gweld loads o fel cool London lesbians? Ie. Yeah.
Weithio fi fel, oh, beth hwnna'n like, that'd be, that'd be fun life to live. Fi... Fod yn y mix yna. I don't know, achos sai...

I'm in that time of my life now. Fi'n, gotta think, the cool lesb led London lesbians are like early 20s, right? To Dim- mid. Wel, faint oedd yw fel Catty a... Easy late 20s.
Yeah, we're 30s and onwards, babe. Mae rhai ohonyn nhw definitely oedran ni a hun. Oh. Rhai ohonyn nhw definitely... O, fi jyst yn meddwl fel fi'n settled. I don't... I've, I've, London has never appealed to me. Ti'n Ti'n gwybod just be? ddim. O'n i wastad yn meddwl bys ni'n cael stint yna. Mm. A ni'n meddwl, o, falle na i wneud sabbatical yna neu rhywbeth. Sabbatical? Ond nawr fi'n meddwl... yeah. Ond nawr fi'n meddwl, falle... Felly gweld fy hun yn neud hwnna'n man ceinion neu rhywbeth mwy. Ie.
Yeah, man ceinion yn cool.
Ie. Yeah, fi, I don't know, fi mor fel, mae bywyd fi mor settled mae popeth yn bywyd fi fan hyn nawr, a fi, mae'r mm. ma hmm. thought o fel mynd i ddinas newydd lle dwi ddim yn nabod yn rhywun yn scary. Fi'n nabod cwbl bobl yn Llundain, ond ddim yn fel digon dda i fel, like, I'm gonna have to build a whole new life there, ti'n Fi yeah. fi di adeiladu gyrfa fi, contacts fi o fewn y gyrfa, fi mm. mae teulu fi gyd fan hyn. Mae yna lot o bywyd fi Baswn i methu byw hebddo. Ie, yeah, ond bydde ti'n gallu gwneud stint bach rhywle arall. Wyt ti roi di byw yn unrhyw le arall? Yn uni o'n i yn bath. Ie. Yeah. Ond, ac yn ein cario, o'n i moyn symud i Bristol ar ôl hwnna, ond wedyn obviously nath dad farw sy'n sy'n ddod adre, yeah. and I just never bothered leaving because I started building a life here. Yeah. So, I don't know, yeah, mm, fel gwir. sabbatical, I suppose. Yeah. Fel bod dan yn gallu dod nôl. Mae'n anodd mynd off fel fuck off pan ti'n serial monogamous, David, let's be honest. well, there we are then. Diolch am hwnna. nice. Ti'n gwybod beth ddo? Pan nes i mynd off a byw yn Barcelona, I was in a relationship at the oh, time. Guys, so... os ti ddim yn gwybod yn barod, nath Catrin byw yn Barcelona, Barcelona. ni mor quirky a cool. A... Mor, mm. mor, mor, mor quirky. Cool. Um, so actually, um, yeah, not necessarily Ti, I mean, gallet ti mynd off a, a gadael er bod ti mewn perthynas, but honestly, well, that's the thing. can't recommend it because it nah. doesn't help. That's the thing, os o'n i moyn neud hwnna, obviously bys fi a Sam mynd efo'n gilydd, so bys rhaid i hi newid bywyd hi, a mae hi obviously yn edrych ar ôl dad hi, so yeah. it's, not, it's just not And yeah. it's not something I'm fussed about. Dwi ddim, I just don't have the awch, to be honest. Um, yeah. Ond why I brought Lucy Dacus and this po this iconic moment up yw achos fi'n gwybod oedden ni'n scared byse 2025 yn gweld RIP, pop culture, lesbian renaissance. Sapphic renaissance, ie. Yeah. Yeah.
Fi'n teimlo fel, mae dal yn gryf so far. Ie. Yeah. A dyma bach o boost iddo fe. Diolch, Lucy. Diolch, Lucy.
Oce, okay. fi'n mynd i fynd a gwneud fy ymchwil fel lesbian Good. bach da. Da iawn. Ie? Yeah?
Ie. Yeah.
Oce, okay, gret. Hefyd, mae I can't die out eleni, mae yna gormo... Mae strength in numbers, a mae yna bloody loads o lesbians da mas yna ar hyn o bryd. Just da, as opposed to lesbians drwg. na, ond fel, like, high quality. Yeah, you know, yeah, yeah, high they're doing, they're making, they're making good content. Yeah, yeah, yeah. They're yeah, making yeah. good songs, good... Good stuff. Fi eisiau mwy o, fi eisiau TV programs. Mwy, yeah, yeah, yeah. yeah. Just normal not sexualised through a male gaze. Fi eisiau un Cymraeg. Falle dylwn ni sgwennu lan rhywbeth. Fi wedi siarad â Lois, um, oh, ah, friend, course, Lois another, another creative outlet you're starting without me. Ti just, Sorry, fi, ti'n methu rhoi cap ar y creadigrwydd oh, ah, yna. Wel, na, ond ti'n gallu, ti'n burnt out, babe, ti wedi dweud. Cyn, literally, as soon as I walked in, burnt out fi. Na, mae'n ffain, fi'n mynd i ail Wel, ti'n we've got a lesbian over here that works in telly, so falle dylse two audio girls back on nôl a little bit a gofyn bach o gyngor. Na, mae, mae hi wedi bod yn the cogs have been turning, ond, ie, yeah, fi ddim eisiau reality show, fi eisiau drama. Oh, okay, ie, yeah, mae. Ie, ond gallwn ni dal fod yn rhan o'r... Mae'n helpu cynhyrchu. We can be um, consultants arno fe. Ie, yeah, oce, okay, cool. Mm, bydd hwnna'n yeah, good. Ie, yeah, bydd hwnna'n good. Ie.
Yeah. Fi eisiau bod ynddo fe. Fi eisiau actio ynddo fe. Fi'n meddwl reality, though, dyna beth sy'n fel argoll yn y byd Gymraeg, fi'n meddwl, mwy o reality. Fel, nes ti lyfo mor o mynydd, do? Do, loved it.
A mae angen mwy, o'n i'n caru tan yn y goli, o'n i'n meddwl hwnna'n really good, mwy o stuff reality. Mwy o stuff reality, ond hefyd, does dim di bod

The whole gwallt? Wel, dim really.
So, oedd e'n... Literally used to call it the booth. So, oedd um, oedd e fel ffasiynol lle o'n i o. Can't believe you. Na, literally, the Cowbridge thing. Yeah, yeah. Oedd i fel scrunch o lan y gwallt lows a back home o fe. So, oedd e mas fan hyn. I trio ffeindio llun. a um, So ie, o'n i yn y phase yna o gwallt fi, a o'n i ar gwaith cartre, a ar ryw bwynt o'n i mewn sîn yma yn dosbarth celf, a we went for a take, a wedyn nath yw cyto, a wedyn nath um, rhywun reid sort of side note to the radio, a wedyn nath um, person make-up a colir ar gyfer um, Loren dod mewn, yeah. a dod yn syth at ei a dechrau cwm o gwallt fi mas. O'n i fel, achos oedd y gwallt yn mynd yn, yn y lens, oedd e mor Ie, yeah, so dyna oedd gwaith cart. A hefyd, oh my god, pa gath, gath ni wardrobe amdano fe, so pan nes i ar diwrnod cyntaf yn ôl wardrobe, nath yn rhoi sgent lawr i bloody ankles fi fi, ac yn un rhywun oedd yn gwyth fel clymu lan oh, sgent fi. So oedd e literally fel lan i fan hyn. So fel, Britney Spears, baby one more time. So ni yna fel roll o lan y sgent yma, just to get a little bit of calf in. Oedd e'n awful i fel pwy yn in the 21st century sy'n gwisgo hwn. Ridiculous. Ges i loads o hwyl actually yn ei gwaith cartra, oedd e'n yeah. lyflu. Do. O, da. Lyfli bit of catering.
Ti'n cofio cymeriad Hannah Daniel? Fi moyn gweud taw enw hi oedd Becca arno fe. Mm. Sa'n gwybod, oedd hi a oedd chwaer hi hefyd. Rhian Blythe yn chwarae cymeriad chwaer hi. Oh, yeah.
Fi moyn gweud taw Becca oedd enw cymeriad Hannah Daniel. Anyway, that was an awakening. Fi methu cofio, I don't think I even watched it. Blonde PE teacher, fi'n cofio fe fel yr oh, ddoe. Ie, ie, ie, oce. Hello, Emily.
Na, I'm pretty sure ddim Becca.
Ond oedd, oedd hi ar hwnna di cael perthynas gyda cymeriad o'r enw Heilwen. Cos oedd hi'n fel mewn masgar bechgyn, oedd hi'n really cool enw i. Oedd fi'n barod fel, och, pan fi'n meddwl bod y cymeriad yma mor cool. Yeah, why? I wonder why. Fe I wonder why. Gaydar is going off. Literally sporty femme.
Oedd hi'n PE teacher ar y rhaglen yma. A wedyn, Oedd hi 'di dechrau um, mynd mas gyda merch arno fe, a o'n i fel... Nath nhw fel oh cyfeirio ato fe o gwbl, it just sort of existed, a nath neb dweud yn beth. Na, it kind of was a thing, ond oedd e ah, hefyd, achos obviously oedd e'n drama, so ah, oedd, I want to say, oedd hi'n chwaer i un o'r cymeriadau eraill, oh. falle oedd hi yn barod wedi bod gyda, sa'n siwr. Yeah. Ond...
Um, si, fi just moyn, yn eich drama chi, chi'n neud, loes, mae'r drama mae loes yn neud, Fel, the lesbian relationship just needs to exist. Heb, without it being a massive storyline. Wel, fi eisiau lot ohonyn nhw. Fi eisiau fe fel uh, L-word kind oh, of thing, class. ble mae yna lot o gwahanol. I yeah, want everyone ond to be gay. Ond dim y storyline yw bod rhywun yn gay. Mae nhw just yn gay a'r storylines happen to be part of their lives. Yeah, sure.
Ond

Dyma amser ni.
OK.
Catrin. Catrin. Be sy, so ni, mae'n dydd Mercher heddi tra bod ni'n recordio. Ydy. A felly dydd Gwener, mae fe'n Valentine's Day. Dydd San Ffolan.
Ie. Yeah, ti...
Santes Dwywen...
Na. Take two. Wel, Suppose. Um, Mae os ti di ffaco lan Sant Ystwyth nhw. Ie, yeah, dyma'r...
Chance yeah. for redemption.
Ie, yeah, ie. Yeah. Bys be yw... Um, be yw plans ti? Wel, hefyd, achos, as mentioned previously, fi yn mynd mas gyda Sais. So, oh. you know, oedd hi fel, o, oh, Santa Stone man yn rhywbeth newydd, o, oh, cool, cool. Quirky.
Ond on, on fi'n gwybod, Ma' fe ddim achos bod hi'n meddwl bod e'n massive deal, ond fi kind of yn gwybod bydd ffrindiau hi gyd fel, oh, you doing anything? Yeah. So fi ddim eisiau hi fod fel, no. No. So, yeah. bydd Rach yn dod draw um, diwedd yr wythnos, mm. a mhm. ni'n mynd i gael noson mewn nice. yn cygenio. Cozy.
Sue chef.
Yeah. Wneud hi gygenio, to be honest. Um, ond, mae obviously helpu. Um, so, o'n i'n gwneud fel three course meal ba. Ti'n caru three course meal? Caru three course meal. Jeez.
Ni weithio ddim yn cael y pudding, ond usually. Wff, cos mae mor trochus. Cos mae'n, ie. Yeah. Swmpus. Swmpus, ie. Yeah. So, ni'n mynd i gael steak night nos Wener. Ooh. I know, I've lost some of the lesbians there, cos maen nhw'n vegan. Yeah. Um, and, we'll good, back, we'll and back. good for you. Yeah. Um, ond, a ni'n mynd i gael scallops for starters. Waw, ti'n really mixo lan surf and turf yna. Yeah. Nice.
Yeah, fi di bod eisiau cael nhw ers um, spel, so... So be does it, potentially? Rhywbeth ysgafnach y bosib. Mm, mws. Yeah, lemon posib.
Ni wedi siarad am lemon posib o'r blaen. Sort obsessed.
Yeah, neu fel lemon tart, rhywbeth fel Lemon tart, nice. Um, so dyn ni yn mynd i, not a Trump your O, chi yn mynd mas? Ie, ie, ni'n mynd i Six by Nico. Ydych chi?
Ar ail dro.
Um, Fi di bwc yma ar gyfer y fwydlen yma. O, oh, yr er Murder Mystery. Murder Mystery.
Methu aros, a just to add to the, like, the gamey vibe, dyn ni wedyn mynd i Chance Encounters ar ôl i chwarae board games. Oh, no, no.
Yeah. Mae'n on really wholesome.
Yeah, so sa'n gwybod actually os yw e fel So mae fy murder mystery, right? Ond sa'n gwybod os chi actually yn neud unrhyw beth. So maen nhw'n dod â pethau mas gyda pob pryd o fwyd that is to do with the theme oh. of murder mystery. So I'm guessing mae'n fel clues a pethau. Yeah, mae'n sort of beth yw e, fel Murder on the Orient Express kind of theme, yn dyfa? E? Yeah, so mae'r bwyd yn fel, it could be from anywhere, dwi e ddim yn fel... Mae'n edrych yn Frenchy. Yeah.
Which makes sense. Yeah.
yeah.
Um, ond, yeah, so we'll see. Ond fi, tro diwethaf athyn ni, gathyn ni'r Amalfi, so oh. Eidaleg, oedd e'n Stunning. Lovely. Oh my god, uh, there was one course that was not for me, oedd e'n noci, oedd e'n really fel swmpus. Ie, yeah, bach yn stodge.
Ie, yeah, bach yn stodge, so ni ddim, ond the rest, oh my god. Ac o'n i, ie, yeah, o'n i'n eitha pleasantly surprised, o'n i'n teimlo'n llawn ar ôl gadael, er bod y dishes fel chwn. So ie, yeah, yeah. dyna yw plans ni. A wedyn, weekend o'n ei dim byd, achos erbyn hynny byddai ar fel day 12 o gwaith. Oh, yeah.
intense. Intense. Hwna'n intense. Weekend off, methu aros.
Yeah. Hwn yw penwythnos olaf fi yn y tŷ cyn bod rhywun all yn symud mewn. Pwy sy'n symud mewn?
Ooh. Nes ti ffindio rhywun? Ie, yeah, ie. Yeah. They went for the peach. Oh, yeah. good. O'n i yn worried. Um, Does neb... Fi ddim yn gweud bod pawb yn dwlu arno fe, ond does neb yn cysau gymaint o ti. No, I'll, that's fine. I'll claim that title. Gai wobr amdano fe. Yeah. Um, Obviously, pa i torri GDPR nhw, ond sy'n ma nhw? Wel, fi wedi cofio nhw unwaith, ti'n meddwl ffynnu? Merch tra hyn. Good. Bringing in the feminine phenomenon. Yeah. Feminine vibes.
Um, yeah, o fi cael all sorts yn byw yn y tŷ yma. So... Ond ti'n dweud cael all sorts yn, yn dod i gweld hynny, fel, o. Na, nes i... Um, narrow a fel lawr, ti'n gwybod. Yeah. I sort of...
Filtro fe trwy twmffat. Yeah. Yeah.
So, gan i weld, ond bydda'n bydda bydda neis, fi'n meddwl. Yeah. Ond mae hwnna'n golygu mae'n rhaid i fi wneud dros y search up yn eithaf yma. O, oh, a hefyd, ydyn nhw'n ymwybodol bod ti'n seren o podcast ac felly pob wythnos bydd random stranger yn dod draw a braidd nhw fod yn dawel? Ish. Na i redeg hwnna heibio nhw eto. Fi'n meddwl nes i sôn. Na i okay. sôn eto. Na ni gael fel recording in progress fel yeah, golau yeah, yeah. yn off. Yeah, bydd e'n ffain.
Bydd e'n ffain. I mean, ti sy'n byw ti, do what you want, babes. Wel, iawn, maen nhw'n byw yma, maen nhw'n hawl dyn nhw yr yeah, yeah, yeah. Ond, you know. Yeah.
Ei, beth...
Derek Barry! Rhaid ni record on y Barry.
Iawn.
She seems really excited. Na, mi na i fod i'r Barry. Am un special episode. Special episode.
Mae jyst cos ti yng Nghaerdydd anyway most of the time. Wel, Dim really, ond ie. Sure.
Ond iawn, ie, yeah, wel, ie. Yeah, Be ti'n mynd i dweud? Sorry, nes i stop o ti yn dy tracks wedyn Right in my tracks.
Ti'n gwybod beth all ni'n neud, just i orffen, ti'n gwybod beth hmm. all ni'n neud i Gwener, dydd San Ffolant? Mm. Um, fi, RH a mam fi, mm. yn hmm. mynd i gael gwers colir.

sôn mwy neu lai yr un peth, fel, o ie, yeah. bydde hi'n eitha hoffi, um, uh, ti'n modd, neu gwybod sut i wneud college bach mwy. Fi'n lwcus, achos bod fi wedi gwneud stwff teledu o'r blaen, fi wedi cael gwersi. Ie, yeah, ti, a ti just yn kind of hefyd fel, ti'n gwylio rhywun all yn neud e, and you just pick it up. Ie, yeah. yeah. unrhyw'n gwylio, unrhyw'n gwylio clips o, o pod yma, mi fod fel, what? okay, if you say so. Ond fi ddim yn fel, Sain rhoi loads mlaen. Na. Na. A'r thing is, fel fi, pryd bynnag fi wedi mynd i make-up artist cael make-up fi'n di wneud, I've never liked it. A fi mm. wastad fel cymryd rhywbeth off a ail wneud rhywbeth, achos ti mor used i sut ti'n wneud yeah. gwyneb dy hun. It's like a process i, yeah. Wel, dyma pan fi'n meddwl mae'n syniad eitha neis i gael gwers, achos yeah. ti'n kind of gweud, well, dyma'r math o beth fi'n hoffi. Fi eisiau, ie, yeah, os ti ddim eisiau fel